ZPM Southern Headquarters Lunglei hruaitute chuan Chief Minister Pu Lalduhawma hnena Lunglei khawpui chhung kawngpui siam that a tul thu leh chhim lamin airport a mamawh thu te, Lunglei khawpuia fire substation din belh a tul thu te leh Lunglei district mamawh hrang hrang te an thlen. ZPM Southern Headquarters Lunglei elected OB te hian tukin khan Lunglei South Bialtu mla Pu Lalramliana Papuia inah Chief Minister Pula Duhawma hi tuk thuan an kilpui a, Lunglei khawpui chhung kawngpui chu siam that a tul hle tawh tih hrilhin PWD Lunglei Road Division one hnena tanga thu an dawn danin work proposal siam a nih tawh thu leh sorkara an thawn tawh chu finance approval nghah mek a nih thu an hrilh a, khawpui chhung kawng chu siam that thuai a tul tawh thu Chief Minister hi an hrilh a ni. Zpm Southern Headquarters hruaitute chuan chhim lamin Airport puitlinga mamawh thu Chief Minister hi an hrilh bakah Hrangchal kawnah leh Serkawnah emaw Zotlangah Fire Substation dahsak turin Chief Minister hi an ngen bawk a. Khawpui thang chho zela Ramthara Fire Station chu Pukpui, Zotlang, Serkawn, Zohnuai, Zobawk, Lungpuizawl leh Hrangchal kawnte tan a hla lutuk nih a sawiin Fire Department thawktute an mamawhna phuhruk sak ngaihna a awm lo nia an hria thu an thlen a ni. Lunglei Market and Trade Centre sak mek chungchang pawh thlenin zpm party hruaitute chuan hna an thawk muang hle niin an sawi a. Mipui mamawna an hlasat tawh avangin chak taka he hna hi thawh a ni a, mipui chhawrh theih tura a rang thei ang ber a pe a ni theih nan hmalakpui turin Chief Minister hi an ngen a. Kum Sang ni sawmhnih pahnih August ni sawmhnih panga a sak tan a ni thu le. Kum sangni sawhnih pali August-ni sawhnih panga a zo hman tura ruahman a nih thu sawiin, a hun chhung a zo hman a nih loh avangin kumin September thla thleng hun pawhseisak leh a nih thu an sawi a. Tender amount, Cheng vaibel chi sawm pali point, bial pathuma cheng vaibel chi sawm point pariat pahnih chu hnathawktu pek a ni tawh nih a sawiin, za zela sawm riat pathum an thawk tawh a, za zela sawm pasarih thawh hma bak a la awm niin an sawi. Zpm Southern Headquarters Lunglei hruaitute chuan Lunglei mipui leh thalai ten zan lama Sichuam luaia mual hman tangkai chu an thla hlel in an mamawhna a sang hle tih Chief Minister hi an hrilh a, a remchan dan anga tihhlawh tlin vat tul an tih thu thlen in sorkar hmasa in HPC Fund cheng nuai sawmhnih se nga flood lights an siam chu inkhelh nana hman tlak loh niin an sawi a. Kum Sanghnih sawmhnih pali sawmhnih panga ah Saski sum cheng nuai zali dah leh ni mahse Hman a ni ta lo nih a sawiin Pavilion pawh a changtlung lo hle niin an sawi a, sak that a nih theih nan hma laksak turin Chief Minister hi an ngen a. State Sports Academy Zobawk sum tam tak senga hma lakna zawh fel tep tawh chu Court in a stay avangin hman tangkai thei lova a awm mek thu sawiin tangkai taka hman thuai a nih theih nan hma lakpui turin Chief Minister hi an ngen bawk a ni. Zpm Southern Headquarter sunglei hruaitute chuan Lunglei District mamawh hrang hrang an thlen te, Chief Minister-in a chhan danah an lawm hle tih thuchhuah siamin an sawi a ni. Chief Minister Pu Lalduawma hian tukin khan Lawngtlai atangin lungleiah tukṭhuan a ei a. Thingfala BCM mam titi biakin chu tlawhin an harsatna tawhte a inpui a, ṭanpuina cheng sing hnih a hlan a ni.